Tuchun i cathiang rel ka duhmi hi Joshua nan le pali si i kan fale nih an tuan ka rawp lai i kan zaam tein kan hmuh khawh ding si ahcun zaangfahnak tein kan dir in kan von riak hna hna tiah kan sawm hna.

French Ridley Powell an timi nute hi American mi a si i a ngakchiat lio a no lio ahhin German ram ah siang na kai. Sianginn a kai pa cu nikhat cu museum an ti i Bawi Jesuh a chuah hlan in vanmi an i phuang i Joseph kha Mary hi na duh i si awkah ṭih hlah. Nau Bawi mi hi Thiang Thlarau thawng in a si ti khan aa thawk i Kha Bawi Jesuh a chuah hna in a chuahnak in Nazareth khua i tonlennak thawng hna chimnak in an tlaihnak in an thahnak tiang a thi i a thawh ṭhannak tiang kha cu museum ah cun Bawi Jesuh hmanthlak kha pakhat hnu pakhat dotkhat hnu dotkhat in an suaimi kha a zoh. Duhsah tein dotkhat hnu dotkhat, pakhat hnu pakhat in aa thial a zau lengmang. Bawi Jesuh a thi kan cai. Thla a camnak, a thihnak kong von hngak an si. Catlap te aa lak i ca a ṭial. Zuk a suai cu catangtang teah cun ca a ṭial. Cu museum a zoh ning cun a hung ṭin i cu catlap te cu American ram ah aa hun a phorh i cu catlap te kha a lungah a vung chuak i ka zoh ṭhan lai a ti tikah khan a hmu ti lo. Zelṭuang kaa khan te ah khan a rak thlau i catlap chiate a si caah a pa nih khan a hmuh i a rel tikah khan a lung a sung tuk ka fa mah hi ṭha tein i chiah i khan caan khat ah aw zong kan hmuh lai i ṭha tein na fim lai tiah a ti mah cu satlak te cu American ram i Pathian i a khua a thiam taktakmi Philip Bliss an timi pa an va pek i cupa nih cun a aw a ser i nihin Khrihfabu Khrihfa Labu i kan hmanmi number zarih le pasarih khi a si. Ka van rel bal lai. Nang ca keimah ka thi, ka thinang ca ka thlek. Nangmah kha kan kan i nun ṭhannak kha kan pek. Nangmah ca ka lu ka tho, kei ca zeidah na hlo? Ka Pa umnak inn ṭha vancung a ceu umnak Vawlei ka um lio ah a zapi in ka chiah hna. A dihlak in ka chiah hna cang zeidah nang na chiah? Nang ca a tam ka hua hual chim khawh lo tiangin he ning nangmah khan awkah fak bikmi kha ka in. Nangmah ca a tam ka hua zeidah kei ca na in? Vancung ka umnak in khamnak dawtnak kan put tlanhnak aman loin kan dawt sual thanak he nangmah ca laksawng ṭha ka put kei ca zeidah na bu timi hla Amen. Bawi Jesuh tuanbia le hmanthlak kan ca i a temhinnak Baibal media a ca i hi pa hi thihnak sualnak a ngei lo ee sualnak a ngei lo ti hi voithum tiang a iko bu i an thahnak kong kha a zoh cuahmah ruang Pathian nih ka ramah tial i hon chim ti awk tlak tein mah ca te cu thian i hlaphuat thiam tu i a aw an piak i cu hna cu nihin kum thong a kal cang i kan nih zong in kan hun hman ko mi a thiam a cang Zan i kan chimmi kha fapataupa tuanbia a si. Fapataupa cu a lung a hong chin i khua a hon ruat. A pa inn a ṭhatnak kha a thinlung chungah a hung tlam tuk i ka pa inn ah cun kuli rianṭuan ding hna hmanh nih sal hna hmanh nih ei cawk loin rawl an ei i kei a fapa dial hi ka hin lipotam in ka thi cuahmah ka pa sinah ka kir lai ka pa Pathian hmai le nungmah hmai ah misual ka si na fa tiawk man ka tlak lo tiah ka ti ah ka ti i biachehnak lawng si loin cu biachehnak biakhiahnak a ngeimi cu a hun tuah taktak i a pa sinah a hung kir a pa sinah a chimmi cu ka pa na hlat lawngmanh a tlau lo ning a sual cang. Atu cu na kuli pakhat pakhat bantuk in na cia law kan rian ve lai cak in ka tuan ve lai ti lungput he a pa sinah a kir kha zan i kan chim mi cu a si. Bawipa nih ram zaangfai i ram ṭha kan phan i Mi salian ṭuannak ah nikhat dollar fak khat ti tal hi pe ve tu a si. Kanmah refugee tam deuh cu kan si, kanmah hna bantukin refugee kan miphun tampi an um i cu hna sin cun kan fanu kan pa hna he cacawng kho in fimthiamnak an ngei ko nain refusal in si caan cawng kho lo kan mino hna cu kan miphun cu cawng kho lo in zoram i ralzam mi hna ca cun thakhat dollar sawma te hi hon thawh ve u kan nu le hna ngaknu hna ni khat fang khat te in thlakhat sawmthu te hi huat a tel te tuah u atu hi Austria ram pumpi nih cu kan miphun harnak a tongmi hna vai thil ci hna cu Mizoram ah sianginn kai tel hna i sawmnga le pei tiang an si cu rianṭuannak ahcun hi Khrihfa in siaherhmi von i tel ve law ti tiang kha zan i kan chimmi cu a si. Pathian nih thluachuahnak a hun kan pekmi le ruang chung tein zeimawzat te khi midang nih Pathian khamhnak in co venak hnga ding sa midang nun an ngeih ve khawhnak hnga ding sa in von i pe ve hna usih law ti kha zan i kan chim ni cu a si. Tuchun ah hin zeidah chim ka duh ti ahcun ramchung ramleng kan miphun vialte nih Pathian i thim ko hna usih ti kha tangtan in chim a kan. Kan miphun hi zeitluk ram ṭha kan phak i zeitluk in mifim thiamsang kan si zongah zeitluk in mi ngei kan si zongah Pathian kan i thim lo ahcun

Mi nih pakhat hnu pakhat dana an khil. Cu thimnak dol cu kan ngei. Hi thil hi kan tuah lai maw? Tuahnak dol kan ngei. Tuah lonak zong kan ngei i Pathian nih hin minung kan ser tikah hin saram bantuk si loin cu biakhiahnak ngei kho ding cun a kan sermi kan si i

Vawleicung pum saluatnak zong pa tleng khawh kan si. Cu bantuk lak zong ahcun aw hika pawle ram ah kan akter tu hi Jehovah Pathian si i amah tu kaa thim lai ti zong hi i thim khawh ding kha Bawipa nih caan ṭha a kan pek i thimnak nawl a kan pek. Nihin

American miphun lakah an chan aa khatmi hawikom pahnih kha an tuanbia kum za le sawmnga chung in an hlanh hna i a phi an chuahmi a si. Pakhatmah Jonathan Edwards an timi hi a ngakchiat tein Pathian a tlaihchan i Sunday school ṭha tein a kai i Khrihfabu cawnpiaknak tangte ah dusa tein a ṭang i a donghnak tikah Bible sal a kai i pastor a ṭuanmi pa a si. Cu pa Shinsor cu kum za le sawm ngai hi an dothlat i hihi an chuahmi a si. Jonathan Edwards hrinsor chungin American miphun ca le American ram caah thiltha tampi a chuahtertu hna rian ṭuan ṭuan rian ṭha ṭuantu hna an tefa an von dothlat i Edwards tefa chungin minung pathei thum hi college president an ṭuan. a tefa chungin minung sawmruk le panga hi college ah professor cachim tuah an cang a tefa chungin minung sawmsari le panga hi ralbawi an tuan i minung sawmriat hi rianṭha cozah rian a ṭuanmi hna an si minung sawmruk hi cathial a thiam i cauk a chuahmi hna an si Minung sawmruk hi medical doctor an si i minung sawmthum hi biaceihdawi an si. A tefa chung minung zakhat hi pastor an ṭuan i a tefa chungin minung zakhat hi lawyer an ṭuan. Minung pathum hi US Senate thla an ṭuan i Vice President pakhat zong hi a tefa chungin an ṭuan an Hi pa nih Pathian aa rak i thim i Pathian aa tlaih caah a tefa hi kum za le sawmnga chungah hi tluk hin tefa ṭha an hung chuak i American ram miphunpi cah in rian ṭha tampi a ṭuanmi innchungkhar khar an si an ti. Sihmanhsehlaw mah chan tiah a chuak ve i a hawipa Matthews an timi hi a ngakchiat tel in Pathian thei loin a ṭhang i

minung za le sawmngai hi sualnak tuahmi cazin ah an i tel sualnak tuan nun a mangmi an si minung pasarih hi mi that ngai lawng an si minung zakhat hi zudin zuritin nun a rawkmi an si i a tefa chung in minung zan sawm kuak hi hlawhhlang rian a ṭuanmi an si. Nangmah keimah i Pathian kan tlaih le Pathian kan chim hi a herh tuk e. Kan zah nunnak thluachuahnak lawng si loin kan hrinsuar kan tefa hna ca tiang zong hi nangmah le keimah Pathian kan thim i thluachuahnak a cang ti hi tucu nak chim ka duh kan von hnem tukan cucaah hi manthlak nih a kan hmuhsak mi cu Jonathan Edward nih Pathian aa thim i a tefa thluachuahnak an hmu ti cu al khawh lo mi ah a cang kan fale kha van kan experience an hmu

Cu kanan ram le ahcun Pathian hruainak ram le ahcun a kal i cu a kal ahcun Lord aa hruai i kanan ram an phan. Cu kanan ram an phannak ahcun Bawipa nih an pahnih ten thluachuahnak a pek veve hna i mehehtu saṭil takpi an ngei i An i lawmhnak ahcun an thilra a panh tuk caah saṭil ei awk ram le hmun le pa ai cung i an saṭil khal pawl kha an pa si lengmang. Cu kong cu a rang i a theih tikah Lot cu au i nangmah le keimah cu ruahchan kan si. Kan sir khal ngai tu bantuk in an si lengmang awk a si lo cucaah kan i ṭhen a herh rih.

Nichuah Jordan tiva thuanpi kha a ei buai den cu ka satil tonnak ca ka satil awh himnak a pacawmnak ca a ṭha lai a ti i cu hrinden tulpin a hmuhnak Jordan nichuah le rampi cu aa thim. A donghnak ah cu Pathian a hngalh lomi hna Sodom khua khua a va sa.

a sak in Pathian a biak. Caang khat ti lawngah va dah Genesis tan hi caang peknak ah khin Bethel hna pa nih cuka cu zeidang tuah lo in biakṭheng a sak i Pathian a biak ṭhan ti kan Genesis tal hi cu ngakchang hlei riatnak ah khin Hebron timi khua ta hmun a va phan i seidang tuak sak lo te in

a langhtermi cu hi a hrinsawm hna hi an si. Khatlei kam i a cuang bikmi kawlam pakhat ah khin a donghnak khi kan tat bantukin David a si. David chan a um chung ahcun Israel mi hna midang miphun nih an ukmi hna le sal ah a cang lengmangmi hna kha David chan a um chung ahcun

Mang'hai thongtla ngan pakhat hrinsawrtu a min ah hin a hung lang cu ka si. Pathian Abraham nih aa tlaih i aa thim caah a dihdonghnak ahcun a tefa hna kha thluachuahnak an pek cu an thluachuahnak cu vawleipi nih harmi miphun tuanbia an si vawlei khamtu biakinn Abraham hrinsawh cun an chuak ti kha Baibal nih fiang tein a kan cawnpiak hi cu a si Cucaah Abraham bantukin Australia pan i nu le pa cu Pathian kan i thim le Pathian kan i tlaih ve i a herh tuk i kan te kan fa hna cuchuahnak kan hmuhnak dingah hin Australia ram pumpi le Australia miphun pi ca i rian tampi a ṭuan khomi tefa an si khawhnak dingah hin nangmah le keimah nih Pathian

North America cu an hngalh bantukin kan miphun zong thong sawm sarih hrawng khua an sak hna. Vawlei cung mi vialte thimnak le thiamnak i ṭhawnnak he a kan umtu an umnak miphun an si. A tanglei dite i South America i aihri zongte a ummi ram khi aa cincina ram a si i Golaridu timi university ah khin engineering pawl department ah khin journal pakhat an chuah i cu journal ah cun minung pahnih bia an i ruahnak article te kha an ṭial. Ruathiam ah san an timi pa nih tuanbia thiam tuk in tuanbia a ngal tukmi pa a um. Mah cu pa cu Argentina ram ah a va leng i Argentina president he bia an va ruah. Acung sinah President pa nih cun bia pakhat te biaser te a hal. Roger Batson nangmah cu vawlei cung tuanbia thiam tuk in a hal tukmi na si i bia pakhat in kan hal lai. Na hal lai a ti. President pa zebian na hal lai. America ram ah khin America continent ah khin zeikuam ah dah South America hi tuan deuh in an tlakmi khua le ram si nain North America te khin civilization a ṭhan lo a ruak a chang tuah tiah a ti.

South America cu sui a bawimi Spain miphun pawl nih an tlakmi ram a si i North America cu Pathian a kawlmi hna pupa hna nih an tlakmi ram a si. Kan von next month lai. South America hi thong khan sali sawmkua le kum thum ah hin Singapore mi Spain mi phun nih an tlangmi khua le ram a si. Asinain kum zakhat fai a hong ram hnu thong khat saruk kum kul ah hin Zurup ram i an zuknak ruangah Khrihfa an si ruangah hremnak a tongmi hna Pathian zalong tein an biak awk a si ti piaknak zalon an tu Pathian a duhmi hna nih zurram an kaltak i India in America ram an phan i cu Pathian a kawl Pathian a duhmi hna nih cun an hman tlakmi ram a si. Nawl America ram cu na hun ser i nihin ah cun state sawmma a um i ram pumpi an hun ser tik i an mutu an i tlaihmi cu this nation an ram. Hi ram a miphun cu Pathian ṭhithruainak tangah a ummi ram a miphun a si lai ti kha an hun i tlaih i an tangka zong ah in God we trust Pathian naa awm sen kan si ti kha an tangka dollar zong in an thian a si cu hna pawl cu pathian biaktu ruangah pathian thangṭhat ruangah zalang tein pathian biaktu ruangah northern kha ram an phan i cuti in pathian tlaihchannak le pathian bochannak le pathian chimnak he ram an ser tikah in an vawlei pekchun

an van hmuhsak mi ala tehe nan ram caan cu si an buan ti he tluk in nu thimnak American nih cun an kan lonh cang tiah a ti i cuticun tiluk ram sersiam kha a von thawkpi te hna kumthong te pahnih ah khan opportunity timi satellite in Mars vawlei kan va tlawng an lawng pisan hei tha i Mars vawlei minung khawhnak a si lai maw vadathat se an i van se ta cu an lawng pi cu Mars vawlei a va tin le cang kan ro a ngeihchiat kum tam tuk million tampi dien an i timhtuahmi thil a si caah Mars konglam thei loin kan nu cu poi tuk an ti sinain vawlei in computer system in he tiah an van ser i men tam tuk a va hlam i an sehmi cu vawlei in an hun ser khawh ti kha kum thong le kum li ah Amen aan buaimi nih a kan cawnpiakmi cu a si. Nihin nangmah le kei zong nih kan hun ṭuanmi kan mobile te in GDS te hna address kan ṭial i hiti i lam a kan hruaitu GDS zong hi Amen kan thiamnak in chuah kan si. Vawlei bia in set lai lo pakul le pali an tha i cu pakul le pali nih cun vawlei hi Satan pakhat hnu pakhat man a thap i computer system in a rian tuannak an tlaih i cu rian tuannak cu ramkhing le ramrum hna nih an hun a cawk i nangmah kei tiang zong nih GPS hna kan hman hman khawh mi methanh hrinnak a si. Vawlei cung ah Israel um hi ram sal, ram sawm kual le ram thum kan um i American ram pakhat te i humanitarian vawlei cung i har a tongmi hna, a ṭam haimi hna, mangṭam a tuarmi hna, tilet thlichia, lihnin a tongmi hna, harnak a tongmi hna, a bawmhmi hna hi zan ah sawmrialnak tam deuh hi American ramram kan in tuah i zakhat ah kul hrawng lawng hi UNO ram ram zal ram sawmkual ram hi nih thawhmi a si vawleicung pi a kan cawmtu le a kan zohkhenhtu hi American miphun hi an si Inn chungah hin nan kan aa tel lo ahcun i ralnak i donghnak le vawlei ralpi zong hi a tho dingin a um cang hi cutlei cun American miphun cu Pathian nih thluachuahnak a pek hna zeiruangah an ram a tlatu hna nih le Pathian an rak thim cu

vawlei tuanbia nih a kan cawnpiakmi a si. Cu cang chun ah hin ka dawtmi kan miphun nu le pa hna nangmah le keimah nih Pathian kan i tlaih hnu hna nangmah le keimah nih Pathian kan i thim hi a biapi ka tukmi kha tu chun ah hin sawm kan nihin chun ah Pathian naa tlaihchan naa tlaih ruang ah hin thaizing ah thluachuahnak na hmu lem lai lo Ningchun ah hin cheu hla cheu kan ṭha te na pek tling te na pek i thaizing ah a thluachuahnak he na co lo men la asinain Pathian nih cinken in And the next one now will come. Tuan deuh ti kami. Pathian hi akul a nuar. Zeitin dah akul a nuar? A thinu nih dan a kan tat ding ah hin a khul nuar ding kha na hum a ngan pakhat a hme pathum nih a kan sawn tiah ka ti in Bawipa cu thinhun hmanah a khul a nuar nain misual mi kha dan tat lo in a chia hna lo kan sual cangka in Pathian nih dan kan tat lo ka fale kiam hna seh, ka sinah kir ṭhan hna seh, ngeihchih hna seh ti a kan duh. Asinain caan tampi a kan chiah, a kan hlawt, a kan chiahpiak i kan ngaihchih lo a si ahcun dantat loin a kaltak fakta loin hmai kan cuan. Australia ram ah sualnak a ṭhat lonak ah kan ral kha sualnak kawl

Biakam thar ah Herods Antipas cu miṭhalo taktak a si. Kan hngalh bantuk in a unau phi nupi he Herodes an ti i a mui aa dawh tuk in a unau ti si ko nain a mit a cawi i nupi a ra. Tibi pe cu zuan mi a va kal maw?

Asinain thawngtha pa kha Izipt ram vialte nawl ngeitu nih siangpahrang changtu a Pathian nih thluachuahnak a pek ti kha Baibal nih an cawn. Ninak thilṭha kan tuah lai i thaizing ah kan co lai ti hi a si lem lo. Na fanu na dawt a si ahcun, na fapa na dawt a si ahcun, ninak nulepa hna, Pathian tlaih hna u sih. Thilṭha tuah zumh ko hna u sih.